Ýewropa gepleýär erkin türkmen radiosy. Salam gadyrly ildeşler. Biz bu gün Ýakyn Gündogarda hem Eýranda bolup geçýän, Eýranyň töwereginde bolup geçýän häzirki uruş hereketleri bilen bagly nobatdaky gepleşigimize başlaýarys hem-de bu gün has-da şo bolup geçýän wakalara bir professional derejede baha bermek üçin studiýamyza, öz platformamyza Myrat Gurbany çagyrdyk. DBT hereketiniň baştutany, ony esaslandyryjy Myrat Gurban häzir biz bilen bu barada söhbete geldi. Onda Myrat, hoş geldiň.
Salowmaleýkim Akga Sapar aga, salowmaleýkim hormatly bizi diňleýän watandaşlar. Sag boluň çagranyňyza şular ýaly efire.
Özüňem sag bol. Sebäbi geleniňe şu wagt tapyp, sebäbi bilýän sen köp çykyş etmeli bolýaň. Wagtyňam bir o diýen köp däldir. Özüňem häzir indi şu wagt komandirowkadan gelip durşuň, onam bilýän. Ýöne bu bir häzir gaty wajyp mesele, möhüm mesele. Ýakyn Gündogarda bolup geçýän wakalar, uruş hereketleri, ol bir ýöne-möne waka däl, uruş hereketleri. Şoň üçinem bu barada gürrüň etmeli hem türkmen halkyna öz graždanlarymyza köpräk maglumat ýetirjek bolmaly. Sebäbi ýurduň özünde elbetde bu barada hiç hili bir derekli berilýän maglumat ýok. Bize gelýän hatlara görä olar näme bolup geçýäninem bilenoklar. Şonuň üçin hem başardygymyzdan şu daşyndan biz özümiz halkymyza bu barada bir ýeterlik derejede maglumat berjek bolmaly. Onda näme? Gysgaça aýtsam, ýigrimi sekizinji fewralda Amerika bilen Eýranyň arasynda ýadro ýaragynyň ýaýbaňlanmagyny, ýaýramagyny çäklendirmek barada hem-de Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirmek barada ikitaraplaýyn gepleşikler geçýärdi Ženewada. Şol gepleşikler geçip intek gutarmanka dowam edýärkä, bir arada altynjy bazar gün bolanda, indi birinji gün dowam ederis diýip hoşlaşdylar welin, şo bada-da Ysraýyl Eýranyň üstüne duýdansyz, hiç hili uruş yglan etmezden çozdy. Onam muňa Amerikada goşulyşdy. Ýaňky gepleşik geçirýän Amerika, Trampyň Amerikasy sag olam. Olaram şoldy. Onda netijede şeýdip uruş ody tutaşdy. Ynha indi şol ýigrimi sekizinji fewraldan bäri dowam edýär. Ýöne şu wagtyň içinde bolup geçen zatlara bir gysgaça göz aýlasaň, iň aýylganjy şo ýigrimi sekizine Uruş yglan etmezden, Tramp hatda Amerikan Kongresiniň rugsadyny almazdan bombalap başlady Eýrany. Şoňam sebäbi soň görülip oturylsa, olar öňünden bilipdirler, şo ýigrimi sekizine ir bilen Hameneýiň rezidensiýasyna bütin Eýranyň şol syýasy hem harby ýolbaşçylygynyň ýygnanjakdygyny, şo taýda bir ýygnak geçirmek göz öňünde tutulandygyny öňünden bilip, içalydanmy ýa bolmasa elektron içalyçylygynyň üsti bilenmi, garadyp bilip şo wagt şoň şolar ýygnananda urdular şony. Netijede bir zarbada kyrk sekiz sany Eýranyň syýasy hem harby ýolbaşçylarynyň iň ýokarky wezipeli ýokary wezipeli adamlary wepat boldy. Hameneýiň özem wepat boldy. Oň maşgalasyndan hem aýaly agyr ýaralanyp, olam yz ýandan ýok boldy. Onnoň agtyjagy ýok boldy, hemem bir gelni ýok boldy. Garaz bir adamkärçilige hiç hili sygyşmaýan iş etdiler Ysraýyl bilen Amerika. Ysraýyla näme, töwerek-däki goňşularynyň üstüne öňem Ähtiýaranlyk bilen çozup ýören, bombalap ýören ol bütin ýol boýy şeýdip gan döküp gelýär-de, ýakasyny tanadan ýurt. Ýöne Amerikadan beýle erbetlige kän ilat, dünýäň ilaty garaşanok. Sebäbi Amerikany näme-de bolsa bir Iň güýçli, iň uly ýurt bolansoň, iň baý ýurt bolansoň, her kim ondan adalatlylyk isleýär. Biziň özümizem, Myrat, ine, ýatlap gör, sowet döwründe-de, ondan soňky ýyllarda-da Amerikany bir demokratiýanyň iň güýçli, iň bir berk ornaşan ýurdy diýip tanaýardyk, şeýlemi? Hawa.
Şoň üçin hem Amerika şular ýaly bir ähtiýalanlyk edende biz gaty geň görýäs-de. Häzir hem ine şeýle ýagdaý ýüze çykdy. Özem birinji gezek däl. Geçen ýyl, geçen ýylyň tomsunda-da Amerika duýdansyz Eýranyň üstüne bomba baryny ýagdyrdy. Şol hamana şol nemäni çäklendirjek diýip Eýranyň ýadro programmasyny. Indi Iň giň zadam haçan uruş başlandan soň sorap görýärler-de nemeden, ýaňky žurnalistler zatlar sorag berýär-de Trampa. Zol brifing bolýar, zol pres-konferensiýa bolýar Ak tamda. Onda şonda sorap görýärler, näme üçin çozduň diýýärler-de Trampdan soraýarlar. Olam aýdýar, bir gepinde Biz ýa Eýran halkyna azatlyk alyp berjek bolýas diýýä. Bir gepinde biz Eýranyň ýadro prorammasyny dargatjak bolýas, şol hiç wagt ýadro ýaragyny alyp bilmez ýaly diýýä. Onnoň ýene bir gepinde-de aýdýa, halys aljyran wagtynda-da utanman bir zat diýip-de, şo diýýä, Ali Hameneýi meni öldürjek boldy diýýä. Şoň üçin hem men ondan öňürtdim-de diýýär, ony öldürdim, öňürtdi diýýär. Şeýem diýdi. Ýene bir sözünde-de garaz ýene bir bahana tapýar. Jemi dört sany argument getirdi-de. Şol argumentleriň birem ekspertleriň aýtmagyna görä tankyda çydajak argument däl. Hiç haýsynda bir esas ýok. Ondan men muny öňki gepleşiklerimizde-de aýtdym. Iň esasy argumenti ol aýdanok. Ekspertler aýdýar, onuň çozmagynyň esasy sebäbi başga zat diýýär-de, onam aýdasy gelenok diýýär. Ol aýtmaýan, şol gizleýän argumenti Amerikanyň diýýär öz bähbidi ýok diýýär, Eýrany çozmaga diýýär. Ol diýýär, şol Tramp diýýär, Ysraýylyň bähbidini gorap, Çozdy diýýä. Indi birinji soragy şuň bilen baglajak bolýan men. Sen nähili pikir edýäň Myrat? Dogrudan hem şu ekspertleriň aýdyşy ýaly Tramp Ysraýylyň bähbidini gorap çozdymy Eýranyň üstüne? Ýogsa-da başga bir biziň bilmeýän sebäplerimiz barmy? Baş üstüne aýdyber.
Sag boluň. Meň pikirimçe Trampyň bir topar argumentleri bar biz esasy hakyky şoň ýaňky haýsy argumentiň esasyny edenini biz bilmeris. Sebäbi meň pikirimçe öz kellesindede bir anyk durnukly bir pikir ýok galýan sebäbi Izraýyl elbetde Izraýyl diaspora Amerikada gaty güýçli. Şonuň üçin islendik amerikan prezidentine bular basyş edýär. Şu gezek ýaňky Izraýylyň basyşyna Tramp gowşady-da, urşa girdi. Öňem şu basyşlar ýaňky Obama waka ýa beýleki prezident waka bolýardy, ýöne bular prezidentler syýasy tarapdan güýçli bolansoň, her hili basyşa, ýagny arkaýyn özüni gorap, syýasatyny gorap, amerikany saklap bilýärdiler. Şonuň üçin meň pikirimçe, Tramp manipulýasiýa gidýän adam. Oň bir bir esasy argument ýok. Izraýyl gollap urşa girdi, dogrudanam Izraýyla gollap pul berdi, Izraýyla goşun berdi, ýarag berdi. Izraýyla köp kömekler edýär. Gelenden bäri dogry. Ýöne Izraýyl şuny, ýagny haýsy mesele bilen doly şul urşa çekenini özi biläýmese, hiç kim bilbilmez. Bir topar argumentler bar. Izraýyl golap etdi ýa-da neme Eýran döwleti ýyllar boýy Amerikany esasy duşman diýip hasap edýärdi. Bular öňki duşmanlygy bar arasynda iki döwletiň arasynda. Amerika bilen Ýewropa garşy Eýranyň syýasaty alyp barylýardy. Eýran bir topar özüniň proksi goşunlary bar. Ýaňky bir topar döwletlerde oňa garşy regionda parahatlygy saklamak üçin bolan bolup biler. Bir topar argumentler bolup biler, ýöne esasy argumenti biz bilmeris. Sebäbi ony özi aýtmady, meň pikirimçe aýtmazam. Esasy argument häzir şu mass mediada galan argument diňe Izraýyly gollap kömek etdi. Dogry. We ýaňky terrorizme garşy göreş diýip ýagny şony esaslandyrjak boldy. Syýasy, geosyýasatymyzy, Amerikanyň geosyýasaty, men Amerikany galdyrjak bütin dünýäde, oň syýasatyny, ýagny derejesini galdyrjak diýip şul urşa giren adam, çalt ýeňişi gazanjak adam. Ýa Maduro bilen boldy welin, Maduro proýektinde muňa hiç kim hiç zat diýmedi. Ýagny döwletler ýuwaşjadan ses çykaryp-da oturdy. hiç kim bir doly baha berip bilmedi. Mysal üçin, Birleşen Milletler Guramasy ýygnak geçirip, Howpsuzlyk Geňeşini geçirip ýa-da uly konferensiýa geçirip şuňa baha berilmedi. Ýewropa döwleti hem olar ýaly baha bermedi. Ýek-tük ýaňky prezidentler çykyş edip aýtdy, şoň bilen hem mesele ýapyldy. Indi ol gördi, şular ýaly ýaňky reaktiwnyý, operatiwnyý meniň syýasatym işleýär, Men özüme ýaňky abraý gazanjak, Eýran meselesini doly ýatyrjak, şuň ýaňky ýadro programmasyny ýatyrjak diýip, bul bir üç günlük, iki hepdelik urşa giren adam. Ýöne strategiçeski ýalňyşlygy, ýagny taktiçeski ýalňyşlygy, munuň syýasy ýalňyşlygy, onuň generallary muňa maslahat berdi, girmäli, biz iki hepdede ýaňky ýeňip bilmeris, goşun girsem biz ýaňky ýyllar boýy göreşmeli bolarys. Biz ýeňip bilmeris diýse-de, ýagny Izraýylyň prezidentiniň, premýer ministriň Netýanahunyň pikirini diňläp şu urşa girdi. Muňa esasy ýagny soňky wagtlarda Häzir indi şu meň indiki soragym indi seň şu häzirki berip başlan gürrüňiň bilen bagly. Indi men şu ikinji soragy şeýle goýjakdym. Häzir indi şony aýdaýyn. Ynha, uruş-a şeýle başlandy hawa, indi ikimizem aýtdyk-da, ähtiýalanlyk bilen ikinji gezek Eýrany aldadylar. Eýranyň hökümetinem, halkynam aldadylar. Indi türkmenler aýdýar, kör hasasyny bir gezek aldyrar diýýär-de. Emma gözli bolsalarm parslar umuman bir sada halk dälde. Olaram bir hötdesinden gelip biljek halk köp mekirligiň. Gerek bolsa özlerem başga birini aldap biljek. Emma näme üçindir şu meselede olar iki gezek hasasyny aldyrdylar. Geçen ýylyň tomsunda-da şeýdip gepleşik geçip durka Amerika çozdy üstülerine, ahmal galdylar. Ynha bu gezegem ýene-de edil şol allawçylyk gaýtalandy. Indi oň başlanyşy belli urşuň. Edil şol öňler taryhda bolşy ýaly ynha Esteriň üstüne Germaniýa çozanda Nasistik Germaniýa çozanda olar hem ähtiýalanlyk bilen çozdy-da. Nemes bilen gepleşik geçirip, dost bolup, Stalin bilen, soňam onuň üstüne, SSR-iň üstüne çozdular, daňdanlar. Indi şol bir aldawçylyk, şol bir mekirlik, şol bir ähtiýalanlyk. Ýöne indi uruş başlanda şeýle başlandy, edil seň aýdyşyň ýaly bular bir iki-üç günüň içinde biz bulary pytradarys, häzir ynha şolaň şu ruhany nemesini, liderini, Aýatolla Hameneýini öldüreris, ýolbaşçylaryny öldüreris welin, hökümet dargar. Ine, şonuň bilen hem biz ýeňiş gazanarys, nebitinem satarys diýip, şeýle umyt bilen gelen bolmaly-la Tramp. Nemäň ýanyna, Netanýahunyň ýanyna şonuň üçin goşulan bolmaly. Ýöne indi häzirki şu gün, ynha, ýigrimi sekizinji fewraldan bäri indi görüp otursaň, indi on üç, on üç gün geçdi. On üç gün-dä. On üç gün geçdi. Indi häzir uruş hereketlerine baha berip biljekmi sen? Häzir uruşyň mynasybeti, güýçleriň mynasybeti nähili bu günki gün?
Şu günki günde uruş diňe iki-üç sany döwletiň arasynda däl, Izraýyl, Amerika bilen Eýran däl-de, beýleki döwletler hem içine goşuldy. Bir topar arap döwletleri hem içine girmeli boldy, sebäbi Eýran Eýranyň ýaňky harby gulluklary beýleki döwletleri hem bombalap başladylar-da. Mysal üçin, Kuweýt, Bahreýn, Arap Emiratlary, Saud Arabiýany we şonuň goňşy döwletlerini bombalap başlady. Bärde diňe Eýranyň we Izraýyl bilen Amerikanyň çaknyşygy däl-de, Bir topar döwletleriň çaknyşygy, olaryň ýaňky geosyýasaty. Mysal üçin, siz Eýrany alanyňyzda, siz diňe Eýrana seredýäňiz-dä, Eýran diňe Eýran däldir. Onuň proksi goşunlary, ýagny şuny golýan we şonuň tarapyndan, Eýranyň tarapyndan finansirowanie edilýän bir topar goşunlary her döwletde bar. ýapyk ýaňky partizançylyk edýärler ýa açyk işleýärler bular goşunlar şo döwletlerde pytran bir uly bir döwlet bir imperiýa diýseň hem bolýar kiçijik imperiýa diýseň hem bolýar ýöne regionda bular has ýaňky hem gizlin hem açyk hem ýapyk tarapdan hereket edýän bir döwlet Munuň bir üç müň bäş ýüz ýyldan bäri taryhy bar. Ol bir Maduraň Wenesuela ýakyndaky Madurany golýan adam bir on prosentden ýokary däldir. Ol döwlet bilen deňeşdirip bolmaz. Şonuň üçin meniň pikirimçe bular gowy ýaňky öňünden şu zatlary göz öňüne tutup gelmediler. Çalt urşa taýýar boldular we şu ýerde birinjiden esasy ýeňlen zat birinji bilen ilkinji bilen ýeňlen zat hakykat ýeňilýär. Birinji, ikinji bilen şol ýaňky regiondaky parahatlyk, halkyň howpsuzlygy e, doly ýaňky ýitýär. Üçünji bolsa şu Eýran we e, şu regionyň geljegi ýok bolýar. Häzirki wagtda geljegi ýitýär. Ýa şoň geljegi indi 5-10 ýyldan bir dikiläýmese, e, edil häzirki wagtda oň geljegi näbelli. Alyp göreliň Dubai ýaňky Arap döwletleri Abinýonly Arapsky Emiratlar. Oňam geljek intek doly bir bilrenok sebäbi egerde Eýran döwleti şony bir ýyllap bombalasa ol döwlet krize we bankrotluga gider. Dogrymy? Ol o öýdýän, goýýan bolan girdejisi peseldi. Ýöne indi şu meselede bar, Myrat. Şu meselede köp adamlar aýdýar, ynha indi Birleşen Milletler Guramasam öňňulmy neme çykartda, rezolýusiýa. Hamana Eýrany ýazgaryp, Eýran ynha töwereginde Kataryň üstüne, Birleşen Arap Emiratlarynyň, Saud Arabystanynyň üstüne, Kuweýtiň üstüne bomba ýagdyrýar.
Bahreýniň üstüne, hawa. Ýöne Arap neme ol neme Eýran harbylary aýdýar ýok diýýär. Biz ol arap goňşularymyzyň üstüne atamzok bombany diýýär. Biz diýýär şu taýdaky Eýran neme Amerikan Amerikan bazalaryny bazalaryny urýas diýýär-de. Indi elbetde Şeýle diýmek bilen, olar özleri şol Ysraýylyň bombalamalarynyň, hüjümleriniň, agressiýasynyň garşysyna çykanlarynda töwerekdäki arap ýurtlarynyň territoriýasyndan Eýranyň atýan raketalaryny urup ýykýarlar. Ol uçup urýar welin Ysraýyla tarap olar arap ýurtlarynyň üstünde, hatda Iordaniýa-da bardy. Geçen gezek uruş ugrunda Iordaniýanyň territoriýasyndaky bazalardan hem şol Eýrandan gelýän raketalary urup ýykýarlar. Eýranyň harby güýçleri aýdýar, KSIR diýýärler dagy olaryň nemesine. Şo KSIR aýdýar, biz diýýär, şol biziň raketalarymyzy ýolda urup ýykmazlar ýaly şol bazalary dargadýarys diýýär. Hemem şolaryň radarlary bar-da, nemede. arap ýurtlarynda bir radarynyň bahasy bir milliard dollardan hem geçýän ekeni. Şonam häzir ýok etdi Eýran. Olaň argumenti, indi uruşýan ýurduň argumenti-de, biz ol ýa Eýranyň tarapyny tutamyzok, ýa Amerikanyň, ýa Ysraýylyň, biz bir aralyk, neýtral ýagdaýda durup baha bermäge çalyşýarys. başarsak. Indi şoňa eger Eýranyň diýýän zadyny argumentlerini diňleseň, olam heňe gelmän duranokda, uruşýan ýurt. Şoň üçin hem ol öz atan okunyň çenän ýerine barmagyny isleýär. Oň üçin hem töwerekdäki şol päsgelçilikleri ýok edýäs diýýär. Indi ol-a şeýle. Ýöne Şu taýda meň berjek soragym esasy bulaň haýsynyň köp ok atyp, haýsynyň az ok atany dälde, halka nähili täsir eder? Mysal üçin aýdaly, şu Eýranyň halkyna bir gepinde Tramp biz Eýranyň halkyny azatlyga çykarjagam diýýä-dä argumentinde. Şoň üçin çozugam diýýä. Emma welin edýän hereketleri hiç şoňa meňzänok. Sebäbi ýigrimi sekizinji fewralda şo uruş başlan badyna näme diýilýär şo Menapmy, Menap diýen şäherinde Ormuz geçelgesine golaý bir ýerde şo taýda bir gyzjagazlaň okaýan mekdebini urdy. Amerikanlar ekende, ony ilki bilmediler. Ysraýylyň oky degdimi, ýa bolmasa Amerikaň oky degdimi, ilki ony bilmediler. Emma soň BBC hemem-de New York Times-iň ekspertleri şony yzarlap bildiler, olam neme ekeni, şu Amerikaň Tomagawk. Tomagawk diýen nemesi eken raketasy. Tomagawkam bir sanly ýurtda bar. Tamagawki enimi Amerika hemme ýurda satanok. Özünde bar, Ýaponiýada bar ýalňyşmasam. Ondan mümkin Angliýada bardyr, Germaniýada bardyr, bir bäş-alty sany ýurtda bar-da. Şony Tramp sypjyklyk edip gelýär häzire çenlem. Ýok, şony biz atamzok, Eýranyň özi atdy diýýär-de. Ol gaty bir gabahat zat-da, özi atyp, Yzyndanam şu Eýrana öz adamlaryny özi ýok edýär diýen nadaralyk görkezýärde. Şol gaty bir ýaramaz täsir edýärmikä diýen töwerekdäki halklara-da. Sebäbi eger-de erteki gün Amerika ynanyp türkmenler mysal üçin aýdaly, häzir gaty köp ejir çekýärler-de Gurbangulyň režiminden, bu iki kelleli prezidentiň režiminden gaty erbet ejir çekýärler. Indi şo türkmenlerem kömege mätäç. Türkmenleriň nemesini alyp gaýtjagam diýipdir. Gurbangulyny biz alyp gaýtjak, olam aýatolla diýipdir-de. Ram. Indi bir görseň şoňa begenäýmeli ýaly-la. Şunça ýyl ejir çekip gelýän türkmenleri alak edin Madurany äkidişi ýaly sallanmasak edin Gurbangulyny äkitse türkmenler begenjek şoňa. Ýöne muň yzy nämä barjak ana şol bir neme oýlandyrýar. Diýmek aňyrdan gelen güýçler Bir topar bigünä adamlaryň hem başyna ýetmegi mümkin. Sen nähili pikir edýäň? Bize peýdaly bolarmy şu amerikan gelip Gurbangulyny äkitmegi? Arkadagym, sen şu soragyňda birnäçe sorag berdiň. Bir-birden men jogap bereýin. Hawa, bolýar. Birinji bilen, birinji bilen şu ilata hiç hili gowulygy ýok, Eýran ilatyna diýende. Diňe, diňe zyýanlydyr. Diňe zyýanly. Näme üçin? Hiç bir taryhda başga bir döwletden bomba gelip şo döwlediň azatlygyny hiç bir döwlet alyp görenok. Şu gaýtyp şu ýagdaýda ýagny hökümede uly argument bolýar we hökümetde uly bir ýaňky many bolýar agzybirleşmeli biz öz bitewligimizi goramaly biz öz ýaňky territoriýamyzy goramaly biz öz garşylygymyzy goramaly we şol babatda egerde bir oppozisiýa ýada reformalary talap edýän bir gruppa öňe çyksa, şony şoňa repressiýa etmek, ýagny şoňa kanun tarapyndan bir argument bolýar-da. Şonuň üçin bul birleşdirenok, ýagny azatlyk alyp berip bilmez bombalap. Bul azatlyk almak diňe halkyň öz işidir, birinjiden. Ikinjiden, muň strategik ýalňyşlygy Bul halksyz özi meseleni çözjek bolýar. Mümkin däl. Bir döwletde ýaňky sen azatlyk alyp berjek bolsaň ýa-da Maduro ýaly aýatallany owlak gitjek bolsaň, Eýran döwletde, Eýran döwleti Wenesuela ýaly däl. O ýerde aýatalla bolmasa, ýaňky Humeýni bolmasa başga aýatalla çykaýýar. O ýerde ýüz müňlerçe adam şul ideologiýany, ýagny ol bir uly ideologiýa, şiitleriň bir ideologik, ideologik ýaňky lideri Ýolbaşçysy, Ony aýranyň bilenem indiki gezegile ony düýbünden başgaça çözmeli meseläni. Şonuň üçin olaň alan metody hiç zada getirmeýär, diňe halka garşy, halka zyýan. Ine, ýaňyja Minapdaky ýüz elli sany gyzjagazlary bombalady diýdiňiz-dä. Bul bir muňa iki tarapdan sebet bolýar. Birinji bilen, Bul nädogry berlen nyşan, ýagny muň geolokasiýasy nädogry, bir harby ýalňyşlyk ýa-da muny başgaça serdip bilýär, serdip bolýar, ýagny parahat ilişiň durmuşyna biperwaýlyk bilen seretmek bolýar. Ýagny şuňa ýaňky parahat ýaşan durmuşda ýaşan halk barmy, ýokmy oňa seretmän urip goýberilýär. Şul Tomagaf raketasy iň dünýäde iň bir ýaňky ýeke-täk bir raketa doly nyşana baryp urýan ýaňky bäş on metr gapdalada gitmeýän bir raketa şoň üçin şu ýerde meň pikirimçe şul meselä iki taraplaýyn seret bolýar men iki tarapynda da şul Amerika günäkär haýsy birine seretseňem Amerika günäkär Amerika şuňa boýun almaly häzire çenli Tramp bilseňiz şoňa boýun alanok Nämäň nemesi men eşidip göremok ýene bir zatlar jogap berýär muň jogaplaram bir ýer tutanok sebäbi jogaplarynyň bir manysam ýok. Şoň üçin muňa indi öz içindäki intelligensiýa syýasy intelligensiýa öz içindäki parlament häzir Trampa şul ýaňky argumentleri goýup şuny impiçmenta goýjak bolýar. Indi Eger-de biz umuman seretsek şu urşa, şul urş Eýrana, eýran halkyna azatlyk getirmeýär. Şul urşuň ýaňky gysga wagtda durdurmaly diplomatik tarapa geçmeli şul urşy. Sebäbi Eýran diplomatik tarapda siz dogry belläp geçdiňiz, gürleşmäne taýýardy we dowam edýärdi. Ýöne günüň bir güni ýaňky altynjy wagyzlaryň birden bular ýaňky Izraýylyň gepine gidip Üç günde, bäş günde, bir hepdede, iki hepdede biz meseläni çözýäris, gürleşmek geregi ýok diýip, ýagşy, bular girdiler şol urşa. Trampyň öz strategiýasy bar, men dünýäde sekiz sany uruş durdum diýip. Ýagşy, men uruşlary durdan, parahatlyga salan we Amerikany ösdüren diýip bir muň syýasaty, syýasatyň düýbi şo-da. Ýöne gynansaňam şul urşy durulmady, gaýtyp, şul urşy bir uly derejä ýetirdi, bul diňe harby uruş däl, Bul uly bir täsir bar, ykdysadyýet tarapynda bütin dünýä täsir bar, sebäbi ýaňky nebit setimleri, logistika bozulyp, bahalar galyp başlady, bir topar ýerlerde ýaňky önümleriň bahasy galyp başlady, bir topar ýerlerde ýaňky nebit postawkalar ýitip başlady, bir agyr uly bir problema getirdi-de, onuň daşynda ol beýleki Homruz bogazyny ýapdy welin, ondan beter ykdysady ýagdaýy, ondan beter döwletleriň aragatnaşyk ýagdaýlaryny kynlaşdyrdy. Umuman diňe bir harby problema getirmedi-de, bu ykdysady we kommunikasiýa, logistika problemalaryna getirdi-de. Şonuň üçin umumy Amerika aýdyň. Men başda indi ýene indiki soraga geçeli. Ynanny fewralda ýadynda ýadyndadyr seniň fewralda ne ýapýaňy Eýranda ýaşlar umuman Eýran halky şol sanda biznesmenlere çenli neme galdylar aýak üstüne galdylar aýaga galyp şu režimiň garşysyna gaty güýçli gozgalaň etdiler. Ondan režim hem bulary gyryp başlady. Şu aýratyn şu ýanky rewolýusiýaň goraýjylary, rewolýusiýaň goragçylary diýilýän neme bar, gwardiýa. Ol bir kellekeserlerden ybaratda. Şolar halky gyryp başladylar, ýaşlary. Indi käbir ekspertler aýdýar, bäş-alty müň adamyny gyrdy diýýär-ä režim şu gozgalaňda, fewralda. Käbirler aýdýar hatda ýigrimi-otuz müň adamyny gyrdy diýýär. Garaz bi Eýranyň mollaçylyk režiminde bi hiç hili rehim şepagat ýok. Bular hökümedi saklamak üçin gorkunç zady näçe adam gyrmaly bolsa gyrjaklar. Çaky. Indi şo wagt Tramp menin ha ýene bir azyk saklanyň ýene-de öýe girmäň Çykyşlaryňyzy dowam ediň, men-de ýetip barýan kömegi iberdim diýdi. Ýadyňdamy, iki gezek, üç gezek çykyş edip, ynha, hakykatdan hem şo çykyş edip, ynha kömek ýetip barýa diýip, onnoň ol ýaşlaram muňa ynanyp, ýene-de köçä çykyp, ýene-de urşup, şol nemeler bilen, kellekeserler bilen şeýdibem gyryldylar. Emma Trampyň kömegi geler ýerde gelmedi. Ýalan wada bolup çykdy. Şeýtdiribem Eýra diňe bir Eýranyň ruhany režimi däl-de, Trampyňam uly günäsi bar şol geçen fewraldaky gozalaňda şeýle köp adamyň gyrylmagynda. Emma indi görüp otursak, bular şol Eýranyň ýolbaşçylarynyň Hameneýiň rezidensiýasynda garaşylýan şol ýygnagyň bolmagyna şoňa gabatlamak üçin çozuşlaryny garaşan ekenler. Indi käbir ekspertler şuny bildiler hem şu barada anyk ýazýarlar. Indi häzir hem aýdýar, öze allyna bomba ýagdyrýar Ysraýyl bilen Amerika Eýranyň üstüne. Ol dört-bäş sany diňe Tähranyň özünde nebit ammarlaryny otladylar. Goň dem alyp bolar ýaly däl diýýärda Eýranyň ýaşaýjylary, şu aýratyn hem Tähranda hem şoň töwereginde. Emma welin Tramp aýdýar ýene-de indi çykyň diýýärda köçä. Köçä çykyňda diýýär şu wagt diýýär hökümeti alyň diýýär. Seň nähili pikir edýäň ine şu bombalap durka Amerika bilen Ysraýyl bombalaýarka gije gündiz ýaşlar adamlar köçä çykyp häkimiýet ugruna göreşip bilermi? Seýrem, iki dürli zat bar bu ýerde. Birinjiden-ä Watan goragy, ýaňky režimiň Watan goragy we halky şo goraga çagyrmagy we ikinji, ýaňky bul ikinji şo režimi gollap halk şu Watan goragyna gelýär, ol-a birinji, ikinjäm reforma edip bütin sistemany çalyşmak üçin protest hökmünde adamyň çykyşy. Iki tarapda-da ýaňky halkyň Kanun esasynda haky bar. Onsoň şo birini gollap watany gorap, ýagny kanun kanun boýunça bulaň ýagny jogapkärçiligi bar-da watany goramak. Şony edip, watan goragyny edip, bu tarapda-da reformalaryň we-de ýagny sistemany çalyşmak boýunça öz kanun ýoluny ulanmak bilen Ýaňky iki zat bir zat däldir. Birinji zat, ikinji zat, eger-de Watan goragyna halk goşulmaly bolsa, onda reformada sistemany çalyşmaga-da onuň haky bar. Ýa olam bir kanun ýol. Şonuň üçin eger-de Tramp gerekli wagtda halka kömek etmedik bolsa, Gaýtyp tersine, bombalap, halky şu režim bilen birleşdirip watan goragyna, ene, şol ýaly hereketler şuňa getirýän bolsa, onda onuň alyp barýan syýasaty şu ýerde parahatçylygy, şu ýerde demokratiýany, şu ýerde, ýagny, zalyma garşy göreş däl-de, gaýtyp şu ýerde bulaşyp gidýär hemme zat. gaýtyp ulaşyp gidýär. Gaýtyp şolaryň ýaňky protest hereketini yza alyp gidýär. Öňe däl-de yza alyp gidýär. Şonuň üçin bomba ýagyp durka hiç kim proteste çykmaýar. Bomba ýagyp durka her bir adam öz watanyny bombalasa hökman ýaňky urlan nyşanlar çepiräk sagrak bolýar, dogan-garyndaşyň ölýär. Onsoň sen isleseň islemeseň ýaňky watanyň gormak üçin şu režimi goldamaly bolýaň. Bul gaýdyp Muň ýene bir tarapy bar-da.
Myrat, ýene bir tarapy bar.
Diňe ýaňky köçä çykjak adamlar diňe üstünden bomba gelip, şo wagt depesinden düşer diýip, o gorkam bardyr. Ol hökman bolýaram-da. Ýöne ýene bir tarapy bar. Dogrudan hem bir şu gyzlaň mekdebiniň urulmagy, onuň nebit ojaklarynyň, nebit ammarlarynyň otlanmagy, Şu wagşyçylyklar we Eýranyň döwlet hökmünde, ýurt hökmünde ýaşaýşynyň garşysyna edilýän wagşyçylyklar ýaňky Eýranyň ruhany režiminiň synmagyna däl-de, tersine adamdan köpçüligiň jebisleşmegine getirdi. Hawa, hawa. Indi ekspertleriň aýtmagyna görä diýýär-de, şu Eýran bilen Ysraýylyň hüjümi başlamanka Eýranyň halky diýýär elli-elli şu edil ýöne terezide şeýdip duran ýaly bölündi diýýär-de, elli prosenti azyndan şol aýyrmaga taýyndy diýýär režimi. Şolaryň sanam artyp barýar diýýär. Ýöne ynha şu hüjüm başlandy diýýär-de, aktiýalan agressiýa başlandy welin diýýär. Ruhanylaryň tarapyny tutýanlaryň sany, ýagny prosent sany ýetmiş prosente çenli ýokary galdy diýýär. Ýagny indi şu terezi indi tereziň şol ruhanylaryň tarapy agyr gelýär. Ýagny şu tarapda adam köpeldi. Ýetmiş prosent halk şoň tarapyny tutýar, otuz prosentmi töweregem henizem şol ruhanylaryň aýrylmagynyň tarapdary. Oň üstesine-de Ol Hameneýiň ýaňky Aly Hameneýiň öldürilmegi olam bir bir düýbünden bir oýlanyşyksyz iş boldy. Sebäbi ol garrydy, segsen alty, segsen ýedi ýaşyň içinde eýýäm. Ol bu gün erte özem amanadyny tabşyrjak, eýýäm ol iki aýagyny göre sokup oturan adam. Emma ony öldürip, oň ýerine ynha ýaş elli alty ýaşyndaky oň oglunyň Aýatalla bolmagyny gurnady, bi Amerikanyň hem Ysraýylyň eden işi. Biýem Eýran halkynyň garşysyna edilen iş bolýa. Myrat onda söhbetimizi dowam edeli ýenede. Sebäbi Eýranda hem Ýakyn Gündogarda häzirki wagtda barýan uruş Ýagny Ysraýyl bilen Amerika bir tarapda, bir tarapda-da Eýran. Indi başda şo belleýşimiz ýaly, öz territoriýasynda amerikan bazalaryny saklaýan Kuweýt, Bahreýn, Birleşen Arap Emiratlary, Saud Arabystany, ýaly ýurtlaryň köpüsi bu uruşda ynha ejir çekýärler. Sebäbi Eýran şol ýurtlarda Amerikaň radar sistemalarynyň bardygyny, bazalarynyň bardygyny göz öňünde tutup, şolary ýok etmek üçin hüjüm edýär. Elbetde Atylan oklaň käbiri, mysal üçin aýdaly, Birleşen Arap Emiratlarynda, Dubaýda zatda diňe amerikan harby bazalarynyň üstüne düşmän, ýönekeý bir otele zada-da uruldy. Onda näme üçin şo otel bäş etažlymy, ýok, bäş etažly diýýän, bäş etaža däldir ol, bäş ýyldyzly. Şu bäş ýyl oteli näme üçin ok atdyň, raketa atdyň diýip soranlarynda, Eýranyň harbylary aýdýar, şol otelde diýýär, Amerikanyň harbyleri, harbylary ýaşaýar diýýär. Şonuň üçin atdyk diýýär. Biz ol siziň öz adamlaryňyza degirjek bolup atamzok diýýär. Indi näme diýeňde-de, uruşda uruş uruş bolýar-da. Bir uruş başlandan soň Onnoň bigünä adamlar hem köp wepat bolýar. Ine şolaň iň aýylganjam, şu ýaňam belläp geçdik başda, şu uruş başlan badyna ýigrimi sekizinji fewralda Eýranyň Minap şäherinde Amerikanyň atan indi BBC-iň hem-de New York Times, Amerikanyň öz iň uly gazetleriniň biriniň geçiren barlaglaryna görä, Amerikanyň atan Tomagawk raketasynyň gelip degmegi bilen, şo gyzlaň okadylýan mekdebinde jemi şu günki güne çenli indi bir ýüz segsene baryp ýetdi ölen adamlaryň sany. Şoňam diýýär, bir ýüz altmyş sekize golaýy okuwçy gyzjagazlar diýerler-de. Nähili aýylganç hasyrat. Biziň hemmämiziňem çagalarymyz bar, agtyklarymyz bar. Bir çagajygy ýetişdirmek üçin, üç-dört ýaşatmak üçin, mysal üçin, nä boldy, on iki, ýedi, on iki änni hasam köp. Ol ene-ataň näçeler ukusy gijäni başdan geçirýändigini biz bilýäs ahyryn. Nähili kyn bir çagany aýak üstünde galdyrmak. Aýt, aýt, ýekeje çagajyk aýt. Şoň üçin hem bi Amerikaň hem Ysraýylyň başlan bu adalatsyz urşunda bigünä çagajyklaň, gyzjagazlaň, okuwçy gyzjagazlaň wepat bolmagy, graždan ilatdan eýýäm müňden gowrak adamyň wepat bolmagy aýylganç zat. Elbetde, Ysraýylyň özünden hem bigünä adamlar wepat bolýarlar. Beýleki ýerlerde-de, ynha, amerikan soldatlaram, esgerlerindenem ep-eslisi wepat boldy. Eýýäm käbir maglumatlara görä, on bir adama barypdyr diýýär-de. Ýöne, elbetde, Tramp ony sekiz diýip görkezýär welin, ýöne on bir adama barypdyr diýýär-de, ölenleriň sany. Ussat indi meň bir aýtjak zadym bar. Ynha biz ýaňy birinji bölüminde gepleşigiň şeý diýdikde, Tramp şu urşa girjek däl eken welin, Netanýahu şuny gyjyklap, dürtgüläp gününe goýman, ynha aňsatjak ýeňiş gazanyp boljak bir uruş bar diýip, gatnaşdyrypdyr, şuny goşupdyr öz ýanyna diýdik. Şeýledir. Ýöne Myrat bir zat bar-da, köplenç şular ýaly uruşlar turanda içki syýasaty bilen baglanyşykly bolýar bir döwletiň. Indi Amerikan häzir Trampyň ýagdaýy şeýle, şu ýylyň noýabrynda Kongrese hem Senata aralyk saýlawlar diýilýän saýlawlar geçiriljek. Şol saýlawlarda eger-de Kongresde hem Senatda Demokratik partiýa artykmaçlyk gazansa, olaryň ses sany artyk bolsa, onda şondan soňky prezident saýlawlarynda olaryň ýeňiş gazanmaga şansy artýar. A eger-de respublikan partiýa, Trampyň partiýasy artykmaçlygy elde saklasalar, häzir şolaryň artykmaçlygy bar-da, respublikan partiýada-da, senatda-da, onda diýmek Trampyň başyndan injek bolýan impiçment belasy sowuljak. Tramp şundan gaty gorkýar. Sebäbi Trampyň eden ýaramaz işleri käneýýäm. Ol Epşteýn nemesi bar, problemasy bar, Epşteýngeit. Oň ýaňky kämillik ýaşyna ýetmedik çagajyklary, çagajyklar bilen jynsy gatnaşyklara girenligi hakyndaky birnäçe müň faýllar çykdy, ýazgylar çykdy. Trampyň ýagdaýy gaty yrga häzir. Şoň üçin hem Tramp şu Respublikan partiýanyň barada öňünde çykyş edende-de biz Kongresde hem Senatda köpçüligi elden elde saklamak üçin ähli zady etmeli diýdi. Eger-de bilik goýun diýdi, eger-de şu Kongresde utulsak diýdi şu aralyk saýlawlarda sesleriň köpçüligine ellen bersek onda diýdi meň garşyma impiçment yglan eder demokratlar meni prezidentlikden aýrylsa aýyrsalar hem onda respublikan partiýada diýdi ähli şansyny ýitirýär diýdi olaram gorkuzýar da siz menden ýapyşyň Meň aýrylmagyma ýol bermäň diýip. Indi sen nähili pikir edýäň? Şu Trampyň Eýranyň üstüne çozmagynda näme esasy rol oýnady? Şol içki syýasatyň dowamy diýilýär-dä, daşarky syýasat. Şu içki syýasatdaky Trampyň ýagdaýynyň agyrlygy esasy rol oýnadymy ýa-da Netanýahuwyň şol şeýtan ýaly dürtgüläp durmasy nemäni, Trampy?
Ine, şu meselede Arkadepara daşky faktorlar we içki faktorlar. Siz häzir içki faktorlar aýtdyňyz. Geliň daşkylardan başlaly, onsoň içine geçeris. Eýranyň birinjiden şol Trampyň Eýrana çozuşynyň esasy maksady siz yzarlap gelýän bolsaňyz, Amerika bilen Eýranyň arasynda şertnama bardy. Iki müň on sekizinji ýylda şu şertnama dan Amerikan özi çykýar. Ýa şu şertnamada ýagny ýadro programmasynyň Eýranyň ýadro programmasyna doly bekläp bolanok we şol şertnamaň esasynda ol öz ýadro programmasyny dowam edip bilýär diýip şondan çykmaly boldy. Murat, onsoň sözüň aňynda şol şertnama Obamaň prezident Obama iki müň on bäşinji ýylda baglaşyldy. Hawa.
Ýagny Eýranyň mümkinçiliklerini doly çäklendirmeýär diýip ýaňky çykdylar şondan 2018-de. We şol indi çykandan soň geljekde ýadro programmasyny howpy bar diýip ýaňky goýdular. O birinji argumentda. Ikinji argument ýaňky Eýranyň ýaragly toparlary bar. Men ýaňyja aýdyp geçdim. Hezbollah, Hamas, Yrakda Yraga degişli toparlar bar, Yragyň içinde toparlar bar, Ýemendäki şiit toparlar bar. Bir topar ýaňky harby toparlar bar, gizlin toparlar bar. Ofisialna hereket edýän toparlar bar, gizlin hereket edýän toparlar bar. Olar bir topar döwletlerde terroristiki akt edýärler, döwleti çalşak bolýarlar. Bir topar zyýansyz, zyýançylygy bar we Amerika şo toparlary terrorist toparlar diýip atlandyrdy. We üçünjäm argument näme üçin Amerika topuldy, ýaňky daşky faktorlaryň biri Amerika şo şoň bilen ýaňky Izraýyla we meniň partnýorlarym ýaňky Saud Arabiýa howpy bar, regionda Eýran ösýä bir ýaňky berkleşýä bu bolsa uly biziň partnýorlarymyza howp döredýär diýip we biziň bazalarymyza howp döredýär diýip ýaňky şu üçünji argument. Indi siziň aýdyp geçen içki argumentler, içki ýagdaýa görä, ine üns beren bolsaňyz, e, öň ýaňky e, e, Rimde öň ýaňky öňki wagtlarda ýaňky imperator Awa, imperator bar döwürler, ýaňky olar daşynda uruş edip, çölde ýeňip, içki problemalary ýapýardyr ýaň içinde uly problemalary şu daşyndaky ýeňişler bilen ýeňip ýaňy ýeňişli gelip öz watanynda ýeňişli gelip ýaňky içki problemalary ýapýardyr we adama hormat goýýar biziň döwledimizi bütün dünýäde bu ýaňky derejesini galdyrdy, bizi gorkýarlar, bizi ýaňky hormat goýulýar diýip, ýaňky içki problemalar göz ýumýardylar adamlar. Trampyňam üns beren bolsaňyz, bir ýyldan gowrak prezident bolup ýör. Bir ýyldan gowrak Amerikany, ýaňky Welikiý Amerika, Great of Amerika etjek diýip, ýaňky başarmady ony. Onuň reformalary ýaňky amana aşmady. Onuň içindäki aýdan zatlary hiç zadam bolmady. Bahalar galdy, krizis güýçlendi, iş ýerler peseldi, bir topar biznesler ýapylyp başlady, Amerikaň bergisi köpelip başlady, bir topar ýaňky faktorlar bar içinde krizis faktorlar, diňe sosial ugrunda däl, diňe ykdysady ugrunda däl, syýasy ugrunda-da. Ine, demokratlar mysal üçin Tehas ştatynda utdular we beýleki ömür boýy respublikanlaryň ştatlaryna demokratlar utup başlady. Bolmasa olara garşy göreşýädem. Ýaňky bir ştada iki böldi. Bir ştady gaýtyp birleşdirdi şu demokratlary ýok etmek üçin. E, göreşdi şolar şonda da demokratlar ýeňdi. Indi häzir şu güýzäk boljak saýlawlarda demokratlar ýeňmegi uly bir şans bar. Ine şolla eger-de şolar ýeňäýse, ýa amerikan halky bellisi ýok. Men Tramp saýlanar diýip pikirim edemokdym, saýladylar. Ine ol sesler demokratiýa şo ýerde sesler görkezer. Eger-de demokratlar ýeňäýse, ýadyňyzdan çykarmaň, Tramp jenaýatçy. Onuň 32 sany jenaýat ýaňky işler galdyryldy we sud edildi. Şol prezident bolansoň, şol iş wagtlaýynça ýapyldy. Prezidentlikden gidensoň şol iş ýene galdyrylyp, muny jenaýata çekip bilerler. Hakykatdan hem bolsa subut edilen jenaýatçy Tramp. Prezident bolansoň ýaňky o neprikosnowennost bar, ýaňky eldiregmezlik bar. Şonuň üçin muň üstünde e, uly-uly problemalar içinde, ýaňky Amerikanyň içki döwletinde konstitusiýanyň esasynda we syýasatyň esasynda uly problemalar dur. Şol güýz görkezer. E, bir topar ekspertler ine güýze Trampa aýyrlar-da, Trampy jenaýada çekip, ýagny basarlar diýip, ine, bir topar ekspertler diýýär welin, dogrudan hem içinde uly-uly problemalar bar. Hiç bir meseläni çözüp bilmedi. Iň bärkisi, ýagny migrantlary aýyraryn diýip, şol ugurda-da aýyrdy, ýöne onuň Mak stili has ýaňk gödek, has adamlara garşy, bir topar adamlar atyldy, bigünä adamlar, bir topar ýaňky gulluklar şol döreden gullugyna garşy boldylar. Bir topar welaýatlarda, mysal üçin Nýu Ýorkda karar çykaryldy şoň ýaňky migrasionny gullugyny hiç hili operasiýa içinde etmeli däl diýip bir topar gapma garşylyga getirdi. Ýagny muny akylly güýçli, düýpli çözmän, ýöne gödek ýagdaýda, ýaňky meseleleri çözüp, uly bir agyr ýagdaýa getirdi. Eýranyň meselesinde şeýledi. Eger-de şular düýpli, ýaňky halk bilen gürleşip, halka kömek edip giden bolsalar, mümkin uly netije gazanardylar. Bular gödek, ýaňky bir döwletiň, ýurduň ýolbaşçysyny, ruhy ýolbaşçysyny ýok edip, bir topar harby generallary, ministrleri ýok edip, Ýa gödek ýagdaýda etdiler weli obratny effekt ortaň diýşi ýaly berdi. Şoň üçin içinde-de içki syýasatynda uly problemalar bar. Munuň indi hem daşky syýasatynda alyp barýan, hem alyp barýan içki syýasatynda uly problemalar bar. Hökman şu problemalaryň biri Trampy dogrudan wezipesinden aýrarmyka diýip men pikirlenýän. Dogry.
Dogry. Indi şu taýda ýene-de köplenç şol ekspertleriň berýän bahasyna şolaryň pikirine salgylanmaly bolýar-da. Häzir indi Amerikada-da, beýleki Ýewropa ýurtlarynda-da, hatda Şwesiýanyň ekspertleri hem, syýasy ekspertler hem bir zada düşünjek bolýarlar. bir günde, bir sagatda ýigrimi sekizinji fewralda şol Hameneýiň rezidensiýasynda kyrk sekiz sany iň ýokary wezipeli Eýranyň syýasy hem harby ýolbaşçylary ýok edildi. Şonuň içinde goranmak ministri hem bar, şonuň içinde hemme ministrler bar. Ruhy ýolbaşçy Aýatalla Hameneýiň özem öldürildi. Onnoň Eýran bilen Ysraýyl olaň garaşan zady indi boldy, ynhany bütin ýolbaşçylygyny ýok etdik, Eýranyň eýgi hökümetsiz galdy Eýran, indi ol kisir ol ýaňky rewolýusiýaň goragçylaram gaçyp gider, şonluk bilenem Eýran režimi ýok bolar diýip pikir etdiler welin beýle bolmady. Eýran, Eýranyň şol döwlet konstruksiýasy şeýle bir berk bolup çykdy. Ýagny bütin ýolbaşçylaryny ýok edende-de oň bu konstruksiýa özüni saklap bildi, ýagny çagşamady. Şony bir eger-de bir öý diýip göz öňüne getirseň, bir gurluşyk diýip göz öňüne getirseň, şol jaý ýykylmady. Eger-de, mysal üçin aýdaly, şu wagt Türkmenistan bilen deňeşdirseň, Türkmenistanda döwlet gurluşy ýok-da. Türkmenistanda bir adam, ýekeje ministr, ýa orunbasar ministr, ýa sud, ýa başga biri Gurbanguly Berdimuhamedowdan idin bolmasa, hiç zat edip bilenok. Döwlet asyl hereket edenok, döwletiň döwlet institutlary ýok. Diýmek şu eger-de Madurany alyp gidişi ýaly Gurbanguly Berdimuhamedowy geläge deýin şolar hallanadyp wertolýotly ýa samolýotly okeanyň üstünden hallanadyp alyp gitseler Amerika Türkmenistanda şo bada döwlet ýykylýar. Ýagny döwlet diýip men goşadyrnakda aýdýan-da Ol bir döwletiň däl-de bir ýöne bir bir maşgalaň bir nemesi, mellegi. Maşga, maşgala dolandyryşy-da. Maşgala dolandyryşy diýäýeli. Emma Eýrandaky döwlet gurluşy, Eýran gadymy döwlet bolansoň, bunaň döwlet gurluşy hut Amerikaň öz döwlet gurluşyna meňzeýän eken. Meň pikirimçe, indi şuny men birinji gezek şuny men deňeýän-de, Eýranyň döwlet gurluşy Amerikadaky döwlet gurluşyna bap gelýär. Amerikada-da sen Trampy ertir ýyldyrym ursa-da, döwlet ýykyljak gümany ýok-da. Oň aşagyndaky wise-prezident bar, onnoň hökümet bar, onnoň näme diýseňem kongres bar, senat bar. Şu döwlet işlejek durjak. Ine hany, şu wagta çenli Günbataryň ekspertleriniň, Günbatardaky syýasatçylaryň bir göz ýetirmedik, düşünmedik zady, Eýranda hakyky döwlet gurluşy bar. Indi, mysal üçin, şu Hameneýi eger-de ruhy lider bolsa-da, ruhy lider bolsa, ondan aşakda Pazeşikýan ol näme prezident. Prezidentden soň ol o taýda hakyky işleýän parlament bar. Onuň o taýda ol yslam şerigatyna daýanýanam bolsa sud bar, prokuratura bar, beýleki döwlet institutlary bar. Ine indi birinji gezek häzir Günbatar, şol sanda Amerika Eýranyň döwlet gurluşyna haýran galyp, şoňa üns berip başladylar. Aha, bu biziň çak edişimiz ýaly däl ekeni. Munuň ýöne ýolbaşçylaryny öldüreniň bilenem bitjek iş ýok eken diýip. Indi sen Näme diýip biljek şu barada? Eýranyň döwlet gurluşy bilen gel ýene-de senem öz pikiriňi aýt, Türkmenistandaky döwlet gurluşyny bir gysgaça deňeşdirip gör, nähili tapawut bar? Men hawa, üç döwleti deňeşdireýin, Amerika bilen Eýran we Türkmenistan. Siz ýaňyja belläp geçdiňiz, Amerikanyň döwlet gurluşy we Eýranyň döwlet gurluşy Birebap diýip, ýok birebap däl. Ýok, meňzeş diýdim-dä, meňzeş. Meňzeş, men meňzeş diýip pikir edemok, sebäbi meň pikirim şeýle, Amerika konstitusionny ýaňky deňagramlyklary bar. O ýerde bir topar syýasy guramalar, bir topar jemgyýet guramalar bar, bir topar azatlyklar bar. Oň deňeşdirip bilip bolmaz ony Eýran bilen. Eýranda bolsa gaty güýçli, örän güýçli ýaňky dini syýasat edip dur. O ýerde şiitleriň mekany, şiit ýaňky dini şaýylan, indi şaýylar diýilýär. Aw, şaýylar şonuň alyp barýan ýaňky ýolunyň iň ýolbaşçysy, lideri, ýagny şo ýerde ýerleşýär we ol ölse-de onuň ýaňky orunbasarlary, oň ýerini tutjak bir topar, bir topar nemeler, adamlar bar. Şonuň üçin sen birini ýykanyň bilen bütin ýaňky ruhy taýdan emele gelen dini sistemany ýykyp bilmeýäň. Şonuň üçin oň daşyndanam döwlet gurluşy bar. Şol döwlet gurluşygyny kontrol edýän dini gurluşyk, ýaňky dini tarapdan goýulan lider, ýa ýolbaşçy. Yani ideolog, ýene-de dini ideologiýa bar-da. Ýene Eýranyň ideologiýasy Amerikanyň ideologiýasyndan güýçli. Hakykatam. Şul ugurda, sebäbi birinji zat din tarapdan, ikinjiden hem ony ýaňky fanatik tarapyndan muny golýan adamlar gaty köp. Şonuň üçin siz mysal üçin Amerika çozanyňyzda o ýerde öz ýurduňy goramak, watançylyk duýgulary bilen adamlar galar goramana. Ýöne sen Eýrany çozanyňda olar dini duýgy bilen galýarlar. Özüni ölüme bermäne derrew taýyn adamlar. Şonuň üçin sen ony bozup bilmeýäň. Meniň o men Muhammet aga-da düşündirdim. Ol, mysal üçin, Aýatollah Homeýnini, şo režimi on müň adam gollanok. O ýerde ýüz müňlerçe, millionlarça adamlar gollaýar. Sen o million halkyny ýok etmeseň, sen ýeňiş gazanyp bilmeýäň. Diýmek, bu ýerde dini ugurda göreş gitmeli, harby ugurda döreş gitmeli, sosial ugurda göreş gitmeli, bir topar ugurda göreş gitmeli. Ony sen içine, mysal üçin, harby gulluklaryny içine salyp ýeňip bilmeýäň. Mümkin däl. Şonuň üçin Eýran meselesi gaty çylşyrymly mesele. Ony ýaňky Türkmenistan bilen ýa Amerika bilen deňär ýaly däl. Ýa-da Wenesuela bilen deňäp boljak däl-de. Ýok, ýok, deňäp boljak däl. Madurany ogurlap gaýtdylar welin, tutup gaýtdylar welin. Wenesuelada sebäbi onuň goldawy ýok, ideologiýasy ýok, arkasynda bir dini uly bir gurama ýok. Bärde hem döwlet gurluşygy güýçli. Güýçli diýýänim, ýaňky režim gaty güýçli, terrorist ýaňky nemeleri güýçlendirýär. Onuň daşyndan dini gurlan sistema, onuň harby goşunlary bar. Ol bir özüçe bir özbaşdak bir döwlet ýaly, döwletiň üstünde döwlet ýaly başga döwletlerde goşunlary bar. Oň bilen sen ýaňky bombalap gidişip bilmeýäň. Olary aýyrjak bolsaň, sen ideologiýa tarapyndan ýeňmeseň, ýeňip bolmaýar olary. Onam ýeňmek bir ýylda, iki ýylda mümkin däl. Şoň üçin olar bilen bir ylalaşyk tapyp, dogry ýola salyp diplomatik ýoldan ýa-da halka mümkinçilik döredip halk ýaňky öz reformalaryny neme edip ýuwaş-ýuwaşdan siwilizasiýa garşy gider ýaly bir ýol tapaýmasaň başga ýol ýok. Ola bir. Ikinji eger Türkmenistan bilen deňeşdirsek Türkmenistan döwlet sistemasy gurlan ýöne ol işlänok. Hiç haýsy işlänok. Hemmesi ýaňky iki sany adama urup durlan. şolaryň bähbidi üçin, şolaryň islegi üçin, şolaryň ýaňky etjek zady üçin. Olarda ne syýasat bar, ne ideologiýa bar. Mysal üçin, milli lider ne onuň ideologiýasy bar, ne onuň maksatlary bar. Gülkünç zat men aýdýan häzir. Ine o Türkmenistan. Ýa onuň goýlan ogluň strategik ýaňky programmasy bar. Türkmenistany ösdürmek üçin bir ösüş programmasy bar. Ýa ösüş bilimleri bar, ýa reforma edip biljek bir mümkinçiligi bar. Hiç hili hünärmentligi ýok, ol nähili reforma etsin? Ýa Gurbanguly nähili ideologiýa döretsin, özi kezzaplyk edip ýör. Şonuň üçin Türkmenistan iki adama bagly. Bir adam aýyrsaň, Gurbangulyny hemme zat düzelýär. Ogly gaçyp gidýär. Ony gollajak adam ýok. Janyny ýaňky berip, Men Gurbanguly gollanda Watanym golýan diýjek ýok. Hemmesi bizar. Ýöne, eger-de sen Aýatallany, täze goýlan ogluny öldürseň, şony gorajak adam, jan berjek adam Eýranda gaty köp. Biram däl, ikäm däl, on müňlerçe-de däl, ýüz müňlerçeden-de däl, millionlarça adam. Sebäbi olaryň dini tarapdan goýlan ýolbaşçysy. Onuň üçin bular janyny bererler. Şonuň Dogry, üçin indi, üç Myrat, sany dürli gerek döwlet şu konstruksiýa bir, şol konstruksiýany bir göz öňüne geler ýaly biziň diňleýjilerimiziň şoň- şony bir suratlandyrsana. Eýranda, ynha, seret, Pazeşikýanmy, nämemi şu prezidentleri. Hum. Aw. Şol prezident, ol dünýewi döwlet e, gurluşynyň e, ýo- depesinde otyr. Ýöne oň Ýe- depesinde, ondan ýokarda Awa. ruhany Men- men size düşündireýin. Aýatalla ruhy, ideolog lider otyr. Ondan aşakda-da, aşakda-da parlament bar. Parlamentde-de adamlar gös-göni çykyş edip bilýärler. O Türkmenistandaky ýaly ýapyrylyp ikilikçiler ýaly ýazyp ýatanoklar. Ol
özi gelse-de, ogly gelse-de, gyzy gelse-de, hatda Gurbangulyň bir eşegi gelse-de, şolar şo aňňyrsa şony ýazjak şolar nemede öz depderlerinde. Olar ýaly zat ýok. Eýranyň parlamentinde käwagt ine görkezýärler-de bu taýda, günbatarda-da. Olar gös-göni çykyş edýärler. Kemçilikleri ýüzüne basýarlar. Nemäň ýaňky prezidentiň hem, hökümetiň beýleki edaralarynyň hem. Şoň üçin hem olarda ýaňky konstruksiýa berk bolup çykdy. Indi şony, şu konstruksiýany häzir günbatarda öwrenip başladylar. Indi öwrenýärler. Hum.
Nemede Muhammet aga, eger-de siz iki lideri ýaňky deňeşdirseňiz, Gurban bilen Aýatollah Humeyni. Aýatollah Humeyni halkara halkara lider, diňe Eýranyň lideri däl. Munuň halkara hormaty bar. Munuň ýaňky alyp barýan ideologiýasynyň manysy bar. Munuň ideologiýasynyň ýyllar boýy ýaňky onlarça ýyllap ideologiýa guruldy. O dini bilen bagly, onuň sudnamalary bir topar zatlar edildi. A Gurbangulyň nähili ideologiýasy bar? Ýa Gurbangulyň nähili halkara hormaty bar? Hiç hili harama, ne içki, ne daşky hormaty bar. Şonuň üçin bu bu iki sany indiwidumy deňeşdirer ýaly däl. Sebäbi iki sany dürli planetaň adamlary biri bir regiondaky lider, dini lider, beýlekisem, ýaňky bir döwlediň bir kezzaby. Onsoň deňeşdireýanle, indi Eýrana gaýdyp gelsek, Eýranyň konstruksiýasy nähili? Prezident ýerine ýetiriji hökümetiň ýolbaşçysy. Şol ýerde parlamentem prezident bilen işleýär, ýöne şunuň iň üstünde, ýagny milli milli lider diýip bolanok, oň din lideri, ýaňky Aýatollah Homeýnidi, indi täze ogly geldi, şol bar. hemme strategiýany, hemme ösüşi, hemme maksatlary, hemme taktikany ýaňky şol alyp barýar. Ol buýurýar, beýlekilerem ýerine ýetirýär. Sesiň birazjyk haýallady Myrat, sesiň birazjyk haýallady. Ine, şol adam döwletiň strategiýasyny, ýaňky ösüş strategiýasyny, döwletiň maksatlaryny Döwlediň maksatlaryny, eşdilýärmi ses? Ýa indi gowlady. Hawa.
Döwlediň maksatlaryny, döwlediň ösüş ýoluny, döwlediň partnýorlaryny hemme zatlaryny kesgitlenýän dini lider. Ýaňky prezident ol diňe ýerine ýetiriji hökümetiň ýolbaşçysy ýerine ýetirýär. Üns beren bolsaňyz, şo ýerdäki ýaňky rewolýusiýany goraýan gulluk bilen kristianada olar gönden-göni ýaňky aýatalla degişli. Aýatalla şolara ýaňky şolara ýaňky gönden-göni täsir edýär. Oňa prezident täsir edilenok. Şoň üçin onuň elinde harby gulluklar, prezident, parlament, hemme döwlet ýa konstruksiýasy elinde. Ýöne şu ýerde belläp geçmeli, şol adam kezzaplyga ýa-da bir Gurbanguly ýaly er, e, halkyna garşy genosid etmedi. Oň bar eden zady din tarapdan basyşlar etdi. Mollalara, ýa-da imamlara uly bir, ýa-da e, e, uly bir e, haklar berdi. Olar hem ýa-da kezzaplyk uruldy we umumy sistema ýa-da çüýredi. Ine, bar bolan zat. Indi e, şo çüýrese-de intek e, jany bar, çüýrese-de şol işläp bilýär. Ýa galan protestdaky adamlar hem şul imamlara, şolaryň dini sistema garşy. Bular siwilizasiýa çekiljek, bular ýa ösjek, reforma garaşýar, reforma etjek. Ýöne gynansagam şul e, Aýatullah Hümeýni şu reformalary geçirip bilmedi, halkyň ynamyndan gaçyp başlady, siziň diýişiňiz ýaly elli prosentden ýokary halk proteste çykyp başlady, ýöne häzir şu watana gelen howp zerarly, ýene häzirki kim bolsa Daşarky duşmanyň çozüp gelmegi, hawa. Hawa, hökman sen Konstitusiýanyň esasynda seň borjuň bar-da, ýaňky watany goramak. Ol konstitusiýanyň ýaňky bize beren haky-da, jogapkärçiligi. Onsoň hemme adam şony goldamaly bolýar. Mejbury ýagdaýda we şol reformalar, protestler gyra çekildi. Oppozision güýçlere basşyr edilip başlandy. Ýagny siz döwleti bozjak bolýaňyz, şu wagt şu protestler gerekýär diýip ýaňky olar garşy göreşler başlady, güýçlendi. Şonuň üçin Effekt, obratny effekt, ýaňky ters effekt geldi Trampyň eden işlerinden. Mesele çözülmedi, gaýtyp gynaşdyldy. Gaty dogry.
Bulaşdy. Has bulaşdy häzir. Ruhanynyň ýagdaýy berkedi häzir.
Hawa.
Haçan bu ýagdaýlar ýaňky bir balansa geler, haçan bu ýagdaýlar durnuşar, haçan hökümet, dini hökümet öz halky bilen gürleşip başlar, bu belsi ýok. Ýöne bärde men bir belläp geçmeli zadym, üns beriň,
Ýaňky halkara dini lider. Haçanda şol adam ýerli öz halkyna seretmän, umumy halklaryň, ýaňky dolanyp bilýän, ruhy taýdan dolandyrýan halklaryň pikirlerini we şoň isleglerini kanagatlandyrylsa, ol öz halky bilen gapma-garşylykly, ýaňky islegleri gapma-garşylyk döreýär. Şoň üçin şol konstruksiýada halkyň islegleri hiç wagt kanagatlandyrylmaz. kanagatlandyrylmaz. Näme üçin? Sebäbi birinji bilen ol ýagty öz proksi goşunlaryndan, proksi adamlaryndan dynmaly şol dini lider. Ikinji bilen öz halkyna ýagty seretmeli, öz halky bilen gepleşikler geçirmeli, düşündirmeli, halkyny ösdürmeli, reforma geçirmeli. Onsoň täzeden halkara ýagty öz müşderilerini ýagty öz goldawjylaryny ýene-de öz strategiýasyna çek biler. Ýöne edil häzirki wagtda halka garşy alyp barýan syýasaty dowam eder. Halka genosid gider, Eýran halky kösener. Eýran öň diňe bir Aýatalla Humeynden kösenýän, şoň alyp barýan syýasatyny kösenýän bolsa, indi hem uruşdan, daşky daşdan gelen ýaňky ýaraglardan hem içki syýasatdan kösenýär. Iki tarapdan. Ýagny bularyň ýagdaýy kynlaşdyryldy. Dogry. Ve geljekde şu iki tarapdan agyr ýagdaýlar halkyň ýagdaýyny, halkyň ýaňky ösüş ýagdaýyny has bir agyr ýagdaýa salýar. Ony intek ölçäp ýa bir analiz berer ýaly mümkinçilik ýok maňa. Myrat, indi biziň indi dokuz minut wagtymyz galdy, azam däl, känem däl. Indi şu dokuz minduň bäş minduny iki bölüp, iki sany soraga jogap berjek bolaly. Eýran kyrk ýyldan bäri azyndan Indi kyrk ýedi ýyl bäri şu mollaçylyk ruhanylygyň, ýagny klerikal režim diýilýär-de ylymda, syýasy ylymda. Klerikal režim şu mollaçylyk, ruhanyçylyk režiminiň terrorynyň astynda otyr eýran halky. Butnamaga-da ýol berenoklar. Indi muňa jogap edibem Amerika bilen agzy alardy welin, şol ýetmiş dokuzynjy ýylda, bir müň dokuz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylda şu Hameýni gelende, ýurdy alanyna pa şa-da gaçyp gitdi-dä Ryza Pehlewi. Indi şondan bäri Ýewropa döwletleri, Amerika sanksiýalaryň iň agyryny Eýranyň üstüne ýüklediler. Eýran kyrk ýyldan gowrak wagtdan bäri sanksiýa, töwerek-daşy gabalan sanksiýalaryň astynda, gadagançylygyň astynda ýaşap gelýär. Ýöne oňa garamazdan, Häzir Eýranyň ýasan raketalar indi görüp otursaň gaty güýçli raketalar ýasapdyrlar. Atom ýaragyny öndürjekgäl biz diýýäler olar, ýöne parahatçylyk maksat bilen biz atomyň ulanylyşyny öwrenýäs. Şoň üçin biz nemäni baýlaşdyrýas diýýäde, ýadro nemesini baýlaşdyrýas diýýä ýaňky magdanyny. Indi Şuňa nähili düşünmeli? Hiç hili daşary ýurtlardan bir ibaly bir peýdaly özlerine gerek peýdaly metallaram alyp bilenoklar, beýleki tehniki enjamlaram alyp bilenoklar. Emma muňa garamazdan Eýran ýarag öndürmekde Ysraýyl Amerika ýaly ýurtlar bilen, Ýewropanyň ýurtlary bilen iň azyndan deň derejede ösüpdir. Bir iki minutda şuňa şu barada öz pikiriňi aýtsana. Näme sebäpden, nämä daýanyp ösýär şolar? Birinjiden hem Eýran halky togsan iki milliondan, milliona golaý. Uly bir döwlet. Mysal üçin, Türkiýeden hem uly döwlet. Onsoň şol şa wagtlary gurlan institutlar, uniwersitetler, bir topar ylmy adamlar, mysal üçin, oň ylmy resurslary-da, ylmy adam resurslary Türkiýeden ýokary. şol Gündogarda iň uly ösen döwletleriň biridi Eýran. Şonuň üçin şolar özleriniň uniwersitetlerinde ýaňky ýadro programmalaryny dowam etdirdiler. Ýaňky olar mümkinçilik döretdiler. Bir topar alymlar siz eşiden bolsaňyz Amerika bir topar alymlaryny öldürdi. Ýaňky Masadyň üsti bilen. Hawa, Ysraýyl gaty köpüsini öldürdi-de olaň. Şonuň üçin ony deňeşdirip bolmaz. Ol köne on dördünji derejede barýan Sowet döwleti, Türkmen döwleti bilen Eýrany deňeşdirip bolmaz. Eýran ösen döwlet. Ýok, men ony Türkmenistan bilen asyl deňeçegem bolmaz. Türkmenistanyň häzir ne okuw bar, ne bilimi bar.
Hawa, onuň alymlary gaty ösen, onuň tehnologiýalary ösen. Ýöne onuň ykdysadyýeti pes, näme üçin? Sebäbi ýaňky sanksiýalar bar, aragatnaşyklar ýapyk, kommunikasiýa, logistika ýapyk. Şo-şol sebäpli. Ony açsaň bular derrew galyp gidýär. Olam bir, ikinji bularyň düýp taryhy üç müň bäş ýyl, bäş ýüz ýyldan bäri bularyň taryhy ýaňky kulturnyý klad diýilýär-de, ýaňky bularyň kultur we ylmy ýaňky klad bolan näme bolýar türkmençe? Hazyna.
Aw, hazynasy gaty güýçli, gaty baý. Bir topar öňden bäri, ol asyrlardan bäri alymlar bardy, ýiti-ýiti alymlar bardy. Olar ösüp ýaňky ösüp gelen bu bir mysal üçin täze gurlan Gyrgyzystan, Türkmenistan ýaly döwletler däl-de, gadymy, gadymy ylmy tarapdan gelýän döwlet bu. Ony Türkiýe bilen deňeşdirip bolmaýar. Murat, men dowam edeyim. Indi indi sen şu aýdan zatlaryňa düşündim. Indi wagta seredýän-de men, men öňümde häzir näme sekundomer ýatyr. Näme ýene bir öz görýän zadymy aýdaýyn men Şwesiýada. Ynha, Şu sada Şwesiýada araplar hem bar, parslar hem bar, türkler hem bar, kürtler hem bar, kän ýurtlardan adamlar bar-da, türkmenler hem bar. Emma indi seredip görseň, şu indi men biziň öz gatnaşýanlarymyz bar-da, dürli milletlerden. Parslar şu taýyk gelende Okuwa üns berýärler. Okuwa üns berýärler. Myrat, eşidýäňmi meň aýdýan zadymy? Şu okuwa, parslar şu taýda, bazarda duran parsy görmedim men. Ynha, ülje satýan ýa pylan zat satýan diýip gygyryp duran parsy görmedim. Ýok şolar. Parslar şu taýda okap doktor bolýarlar. inžener bolýarlar, mugallym bolýarlar, dürli şoň ýaly intellektual işler bilen meşgullanýarlar. Syýasatda eýýäm pars gyzlary, aýallary parlamentde otyrlar, Şwesiýanyň Rikstag diýilýär-dä bizde. Partiýanyň ýokarsynda otyrlar. Azyndan iki sany partiýa häzir neme şo bir partiýa ahyry bir pars aýal tarapyndan ýolbaşçylyk edilýär, Ýene beýleki partiýada-da neme sosial demokratlaryň arasynda-da bir pars gyz häzir ministr bolup otyr, ýaş gyz. Meň diýjek bolýan zadym halkyň özünde-de bir ylyma, bilime höwes bolmaly-da. Şo uly höwes görýän men parslarda. Ol aňyrdan gelýän höwes. Häzirem, häzirem şol höwes saklanýar. Indi iň soňky soragy berjek neme Saňa şu sorag bir iki minutda jogap beräýseň ondan jemlemeli biz. Ýogsam ýetişemzok. Neme Ana şu Eýran bir tarapdan Eýran beýleki tarapdan hem oň üstüne ähtiýalanlyk bilen şodan Ysraýyl bilen Amerikan arasynda barýan uruş häzir tutaşyp gidip otyr ýaýrap. Muň häzir näme baryp ýetjegini anyk aýdybilýän hem ýok. Indi ýatyraýyn diýeňde-de urşy başlap bolýar, ýatyryp bolanok diýerler-de. Şony başlanyň özem urşy ýatyryp bilenok diýer. Bir sen ot bereňsoň bir tokaýa ýa bir hyşaly ýa bir ot bereňsoň kyn-a ony söndürmek ýek özüň. Indi mümkin bolsa aýtsam, şu urşuň Eýranyň özüne geljegine hemem şoň Türkmenistan ýaly, Özbegistan ýaly, Täjigistan ýaly ýa Kawkaz ýaly töweregine näme täsiri bolar? Muňa indi men şu soraga jogap berseň gowy bolar. Birinji bilen uly täsiri bolar sebäbi şul häzirki uruş geljek Eýranyň durmuşyny çalyşdy eýýäm. Türkmenistanyňkynam, regiondakynam çalyşdy. Sebäbi Eýran öň näme bolsa-da, ýagny halkara konwensiýalara, şertnamalara ynanýardy, ynsanperwerlik kanunlaryna ynanýardy, indi hiç kime ynanok. Ol hökman öz ýadro programmasyny dowam eder. Hökman çalt ýagdaýda ýadro programmasyny ýaňky aýaga galdyrar-da, şony berkider. Üns beren bolsaňyz, ine diktatorlar, Kim Çen Ir, ýaňky Putin, Hytaýyňky bul Bular özüni goramak üçin indi bir zada düşdüler. Ýadro a ýaragyň bolmasa, seni islän wagt Izraýyl diýdi, Amerika diýdi, islän wagt gelip seň lideriňi at gidýärler, ýaryp gidýärler, seň halkyňy öldürýärler, ine çagalar bagyny, ýaňky çagalaryň mekdebini ok bilen, ýaňky raketa bilen ýaryp gidýärler. Indi şoňa düşdüler şular. Şoň üçin indi Öňki Eýran bolmaz, ýaderny derjawa bolar, ýaderny ýaňky ýaragly bir döwlet bolar, ol-a anyk. Dogry. Indi şu pikiriňe syýasat, syýasatçylar hem şeýleräk baha berýärler. Ýagny seň gysgaça seň aýdan aýdan zadyňy bir sözde aýtmaly bolsa, bir iki-üç sözde, eger-de seň özüň goramak üçin ýadro ýaragyň ýa şoňar güýçli ýaragyň bolmasa, depäňde şänik döwýärler. Myrat, ynha indi gepleşigimiz soňuna golaýlady, şoň üçinem bir gysgaça ýene-de iki sany soraga jogap beräýseň. Biziň öz türkmen diňleýjilerimiz üçin, tomaşaçylarymyz üçin gaty gyzykly bolar diýip hasap edýän. Eýran kyrk ýyldan bäri azyndan sanksiýalaryň gabawynda oturan ýurt. Hemmetaraplaýyn gabawda. Ykdysady tarapdanam, tehniki taýdanam hiç zat satynam alyp bilenok. Dünýäň iň ösen ýurtlaryndan uçaram satyn alyp bilenok, ýaragam satyn alyp bilenok, beýleki tehniki enjamlaram. Emma oňa garamazdan, häzirki turan uruşda Eýran iki sany dünýäň iň bir militar militar neme diýýär da şwedler militariserat diýýär ýagny şeýle harbylaşan şeýle bir gije gündiz diýen ýaly şol harby tehnikasyny ösdürip ýören amerika bilen ysraýylyň garşysynda bir özi durup durup bilýär Oň üstesine-de häzir olary aljyradyp barýar atýan raketalary. Olar gelip bombalap gidýärler Eýrany bolun, Eýranam şolaň üstüne allyna iň güýçli raketalary ýagdyrýar. Amerika-da şuňa häzir haýran galýar, Ysraýylam şeýle zada garaşmandyr, Günbatar ekspertlerem aýdýar, şeýle derejede ötendigini bilmändiris diýýär-de, nemäň diýýär. Biraz şuňa jogap berseň, näme sebäp bar, şu nämäň esasynda Eýran şeýle ylmy hem şuňary enjam taýdan, harby taýdan hem ösüp bilýär? Ikinji soragym, şu häzirki barýan urşuň töweregindäki ýurtlara nähili tapawut, nemesi, täsiri bolup biler?
Indi birinji soragyňyza eger biz gaýdyp gelsek, şu Eýranyň diplomat bir interwýusynda şeýle diýipdi, Ýaňy dörän iki ýüz ýyl bolan bir döwledi, Amerika döwledi, biziň üç müň bäş ýüz ýyldan gowrak emele gelen döwledi basyp aljak bolýar, ýeňjek bolýar. Ol mümkin däl diýýär. Gaddor belläp geçdi, sebäbi geliň seredeliň Eýran näme? Ol Pers imperiýasy, Persiýanyň imperiýasy. Olar bir topar, hawa, Pars imperiýasy, bir topar döwletleri basyp aldy. bir topar alymlar bardy. Bir topar ýaňky medeniýet işgärleri, dini işgärler, medreseler, okuw jaýlary, astronomlar, ýaňky metbugat ugrunda işleýänler, medisina ugrunda işleýänler, bir topar alymlar açylar edip ösen döwlet ol. Häzirki günde-de şol ýaňky baýlyklary, medeniýet, ylym baýlyklary dowam edip gelýär. Şolaryň yhlaslary gaty beýik. Ýaňky bilim almak, alym bolmak yhlaslary beýik. Üns beren bolsaňyz, indi amerikanlar şolaryň ýaňky ýadro programmasyny näme diýen bir alymyny öldürdiler. Birinem däl, birnäçe alymlary masada öldürdiler. Onlarça öldürdiler. Şo-şonda-da olaryň ýadro programmasy duranokdyr. ösüp gidýär. Diýmek, şular şertleri döretdiler, ýaňky ösüşe ylmy, e, medeniýet tarapyndan ösüşlere şertler döretdiler we e, aňdan aňyrdan gelýän e, ýaňky medeniýete, ylma üns berýän halk bu. Şeýle bir millet. Şoň üçin ine Fransiýada da men üns berýän eýranlar ýokary derejede postlarda işleýärler. Ýaňky biz ýaly kösenip nem biznes edenoklar uly hökümet işlerinde işleýärler bu ýerde. Ine eýranlar şeýleräk üns berseňiz Ýewropada diaspora ýaňky Amerikada, Kanadada diasporalary gaty agzybir güýçli. Hawa olarda da arasynda ýaňky gapma-garşylyklar bar ýöne uly bir ýaňky zalym gelende bular birleşýär. Sebäbi ol protestleri gördüm-de, Kanadada iki ýüz elli müň adam, üç ýüz müň adam çykyp, öz döwletini goldady-da. Ine, ol näme, näme diýýär, şol, şo halkda jemgyýet bar. Şo halkyň içinde alymlar, medeniýet ugrunda işleýän dini alymlar, ýiti-ýiti adamlaryň köpdügini görkezýär. Ulum bir millet, güýçli millet. Myrat, ony sözüň aňynda men şuňa bir iki agyz goşasym gelýär-de, indi Şwesiýada men gelilim bäri, togsan dördünji ýyldan bäri görýän zadym bar. Şwesiýada dürli milletler bar. Gaty millet köp Şwesiýada. Şol sanda gündogar milletlerinden hem indi Şwesiýada arabam bar, kürdem bar, parsam bar, azda-kände türkmenem bar, beýleki halklardanam bar, ozalky eslerdenem bar. Şularyň arasynda ine parslaryň bir parslary bir häsiýetlendirýän bir alamat bar-da. Bular şu okuwa ýapyşyp ýatyrlar. Bazarlara barsaň, mysal üçin aýdaly, dürli dillerde eşidip bilersiň, iki minara Stokgolmyň merkezi bazaryndan ýanyndan geçseňem, Gel, ine, wişnýa bar, aý, gel, pylan zat bar, nar bar, gel, al buny, ine, ujuz bahasy diýip goh eşdersiň, ses eşdersiň, ýa bolmasa ýene bir dilde eşdersiň şoň ýaly çagyl çagyryşlary, emma pars dilinde şeýdip zat satyp duran ýok şo taýda. Parslar okuw bilim bilen alýarlar. Bular gaty ylma bilime ýaman höwesi gaty. Höwesi bar. Ina indi şu wagt Riksdag diýilýär-dä bizde parlament. şu Riksdagda oturan partiýalaň çepçi partiýaň başlygy pars aýal. Birnäçe ýyldan bäri pars aýal şoň başlygy iň ýokarsynda oturan özem gowy çykyş edýär. Şeýle gowy çykyş edýär. Gepi sözi düşnükli, gysgadan şeýle maňyzly. Ondan ikinji bir partiýada-da, Sosial demokratik partiýada-da bir pars gyzy ministr bolup otyr. Şolaryň adyndan Riksdagda ministr derejesini aldy. Ýaş, ýaş aýal özem. Gaty ýaş aýal, bir otuza-da ýetmedik entek. Indi şu zatlar dogrudan hem şol seň ýaňky aýdan zadyňy tassyklaýar-da, parslar gaty höwesek okuwa. Höwesek, ha.
Okuwa höwesek bolsa, okasa, şol halkam ozýar-da. Türkmende nakyl bar. Okan Halk ozar, okamadyk tozar diýýär-de. Indi türkmeniň elinden okuw-bilimini aldylar welin, türkmen tozup, ýok bolup barýar. Ynha, boldy, meň aýtjak zadym şudy. Indi ikinji soraga-da jogap beräýseň, şu urşuň, indi häzirki barýan gaty elhenç urşda şu, şuň indi geljekde, geljekde şu töwerekdäki ýurtlara, Kawkaza, Orta Aziýa, beýleki ýurtlara nähili täsiri bolup biler?
Uly täsir bolup biler. Diňe Orta Aziýa däl, ýaňky durşy regiona we bütin dünýä. Birinji bilen, ýaňky nebit setimleri şo ýerde bombalansoň we Hormuz bogazyndan dünýäň nebit, gaz önümleriniň ýigrimi prosenti geçensoň, olam baglanylsa ýa-da şo ýerde ýaňky yzygiderli gaýyklar geçmese, ol bütin dünýä bahalary galdyrar. Hä, o bahalam galanda, ykdysadyýetde bir şert bar-da, haçanda tizden bir zat galsa, olam bir krizisiň bir görnüşi. Haçanda tizden ýykylsa, olam bir krizisiň bir görnüşi. Şonuň üçin inflýasiýa we deflýasiýa bar-da. Ol-a bir. Ikinji, Türkmenistan ýa-da beýleki döwletler Eýranyň üstünden demir ýollaryň üsti bilen, awto üsti bilen birtopar harytlaryny geçirýärdi. Ol ýaňky ýollar öňki ýaly ýaňky möçberde harytlaryny geçirip bilmez. Şonuň üçin ýaňky harytlaryň bahasy galar, obýezdnoý ýaňky ýollary ederler ýa-da harytlar barmaly ýerine wagtynda barmaz. Bulam bir strahowkany galdyrar, bir topar zatlar galar. Onuň daşyndan iň bir uly zat şu ýerden bir topar migrantlar Türkiýä Pak Eýran Türkmenistana Afganistana goňşy döwletlerine giderler Azerbaýjana ine mysal üçin Siriýada uruş boldy Türkiýä millionlarça ýaňky migrantlar geldi bosgunlyk almak üçin ine şular ýaly adamlar emele geler Türkmenistan elbetde ýapar goýbermez ýöne patok Afganistana gider Afganistana gitse Afganistanyň Owganistanyň ýaňky şo tolkun gelip Afganistanyň ykdysady ýagdaýyny has kynlaşdyrarlar. Ýa-da Azerbaýjana gelerler, o ýerde kynlaşdyrlar. Ol hökman Türkmenistana ýaňky deger. Sebäbi goňşy döwletleriň üsti bilen deger. Sebäbi ekonomika ýaňky zynjyrlar ýaly bagly-da. Bir ýerde ýaňky gaçsa, gapdalky döwletde sende-de şoň täsiri bolaýmaz. Sebäbi ekonomika bir-biri bilen sepleşdirilen-dä. Mysal üçin, ol-a bir. Ikinji, şol gysga wagtda bahalar galany bilen hem geljekde uly krizisleri döreder we ine Türkmenistan öz gazyny Eýranyň üsti bilen Eýrana satyp, Eýranyň üstünden geçirjek bolan bolýan proýektler durýar. Hmm. Hatda Afganistanyň üstünden geçjek proýektler hem durmaly bolýar, sebäbi şu ýerde regionda howpsuzlyk ýok we e, finansirovanie bolmaz. Her kim ýaňky şol proýektler finansirovanie edende, aý intek garaşaly şu regionda bir ýaňky durnuk emele gelsin, onsoň e, biz e, finansirovanie ederis diýip, Afganistanda proýektlerim durur. Şonuň üçin TAPI-de durar, Eýranyň üstünden geçjek proýektlerim durar, Kaspiň üstünden geçjek proýektlerim durar. Ýagny şo ýerde inwestisiýa peseler-de, umumy ykdysady krizis emele geler. Ine, boljak işler, meniň pikirimçe. Dogry.
Indi Ýöne olam hiç, ýene bir zady aýdyp geçmeli, şo ýerde, ine, şo regionda täzeden, ýagny, howpsuzlyk konstruksiýasy emele gelmeli. Diýmek, Rossiýa güýçlener, Hytaý güýçlener, Amerika güýçlener. Öz yksa, öz syýasatlaryny we şeýle regional çaknyşyklar hem bolar entek. Erteki gün bir mümkin Türkmenistanyň üstünde ikisi ýaňky e, ylalaşyk tapylmasa Türkmenistanda ot ot ot galar. Biz bilemde o zatda. Şoň üçin umumy durnuklyk bolýança şo ýerde o ýerde bu ýerde regional ýa-da lokal ýaňky uruşlar ýa lokal e, garşylyklar bol mümkin. Dogry.
Indi şunuň üstüne men goşup biljek zadym häzir Eýranda şu uruş başlandan soň eýýäm Türkmenistanda kartoşkaň bahasy galypdyr. Çilimiň bahasy galypdyr. Beýleki käbir iýmit. Etiň bahasy galdy diýsene. Etiň bahasy galdy. Etiň bahasy ýüz elli manada bardy.
Hawa, birinjiden.
Ýumurtga, et, bir topar zadyň bahasy galdy. Ol barada habarlar gelýär. Ola bir aýtjak zadym. Ikinjidenem dogry aýdýaň. Muň häzir bar-a, bu urşuň geljekde Orta Aziýa, Kawkaza hem dünýäň şu regionyň hem dünýäň halklaryna näçeräk täsir etjekdigi, şol täsiriň oňyn täsir boljakmy ýa ýaramaz täsir boljakmy, şonam öňünden kesgitlemek örän kyn. Ekspertlerem häzir şony dogry aýdyp bilenoklar. Ýöne Myrat gynansagam häzir şu Orsýetiň Putiniň Ukrainanyň garşysyna alyp barýan agressiw syýasaty, onnoň bu Tramp bilen Netanýahuwyň Eýranyň garşysyna alyp barýan adalatsyz, agressiw syýasaty netijesinde dogrusyny aýtsaň dünýäde ikinji jahan urşundan soň emele gelen dünýä hukuk sistemasy, halkara hukuk sistemasy külogram boldy. Dyr-pytrak boldy. Indi häzir dogrusyny aýtsaň, dünýäde jeňňel syýasaty ýeňdi. Güýç güýçeteniňki, ýagny güýç güýçlüňki, gowurga dişliňki diýýär-dä türkmen, şeýle ýagdaý emele geldi. Diýmek, uruşdan soň, hawa, şu uruşdan soň mümkin täze bir halkara ylalaşygy baglaşylar hem-de täze bir howpsuzlyk, halkara howpsuzlyk konstruksiýasy, binýady emele geler. Bolmasa, häzir örän howply ýagdaý emele geldi hem-de käbir ekspertleriň baha berip bermegine görä, adamzat diýýär, üçünji jahan urşunyň öňüsyrasynda dur diýýär. Belki beýle bolmasyn, ýöne şol howpuň bardygyny bizem boýun alýarys. Onda näme?
Men bir goşaýyn, bir bir minut rugsat berseňiz. Ine, bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda Sowet Soýuzynyň pytrany bilen dünýäde deňagramlyk, ýagny howpsuzlyk deňagramlygy ýok boldy. Dünýädäki howpsuzlyk konstruksiýa arhitekturasy, ýagny ýok boldy. Ondan başlap, ýagny her döwlet özbaşdak gidip başlady. Ýewropa döwletleri köpelip gidip başlady. Ýaňky bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýyllarky ylalaşyklar, aw, NATO ösdi, ylalaşyklar bozuldy. Indi şondan soň şul häzirki konstruksiýa, ýagny arhitektura bezopasnosti diýýärler, howpsuzlyk arhitekturasy gurlynça, o ýerde, bu ýerde uruşlar bolar durar. Otuz bäşinji ýyla çenli şol konstruksiýa, ýagny täzeden arhitektura konstruksiýasy gurulmaly. Ine, şoňa çenli şu ýaly uruşlar emele gelip durar-da, ine, şol konstruksiýa emele gelende, onda durnuklyk başlar. Onda Birleşen Milletleriň Guramasynyň kanunlary işläp başlar. Onda ýaňky döwletler üýşüp bir karar çykararlar, üýşüp bir netije çykararlar we hiç bir döwlete özbaşdak hereket etmäge rugsat bermezler. Ine, şo bolýança geljekde gaty durnuklyk howp astynda. Dogry, indi seň aýdýan zadyň özbaşdak hereket etmäge rugsat bermediler diýýäniň özbaşdak Birleşen Milletler Guramasynyň karary bolmazdan, rezolýusiýasy bolmazdan uruş guduryp bilmez diýen manyda aýdýaňy düşündim men oňa. Onda näme, hoşlaşaýaly tomaşaçylarymyz bilen. Bolýa.
Hoş sag boluň. Bizi diňläp yzarlaýanyňyz üçinem üçiniňizem köp sag boluň. Ahir sapara ine şular ýaly gepleşik çagyranyňyz üçinem köp sag boluň. Biziňem kanalymyza gelip biziň kanalymyzada bir gepleşik geçirsek gowy bolardy. Hoş sag boluň. Hökman, hökman. Myrat özüňem köp sag bol. Şu işiň arasynda gelip biziň diňleýjilerimize, ildeşlerimize şeýle bir wajyp, aktual mesele boýunça gürrüňe gatnaşyp, analiz analiz bereniňiz üçin. Onda näme, gadyrly illeşler, şunuň bilen biz bu günki gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Ýene-de efirde duşýançak, hoş sag boluň! Hoş sag boluň!